Sou, Dir Damen an Dir Hären, e schéine gudde Mëtten. Ech si frou, Iech ze gesinn haut. Fir iech de klenge Point ze maache vun klenge Point ze maache vun den Aktivitéite vum Regierungsrot an der Regierungsaktualitéit. A mir haten de Moien e Regierungsrot an da eng Geleeënheet, fir eis an der Regierung och zréckzekucken op zwee Joer Regierung, wat dës Woch war. Et war eng Geleeënheet, fir de Ministere Merci ze soe fir Déi gutt Zesummenaarbecht a jiddwereen huet fonnt, datt mer wierklech an deenen zwee Joer och eng ganz gutt Atmosphär an der Regierung haten an datt mer op den Zilsetzungen, déi mer eis ginn hunn am Koalitionsprogramm am Oktober, November 2023, e gutt Stéck virukomm sinn an datt mer och ganz alignéiert sinn op deenen Ziler, déi mer eis ginn hunn. An dat huet derzou geféiert, datt mer während deenen zwee Joer ganz villes scho konnte vun eisem Regierungsprogramm ëmsetzen. Villes ass ënnerwee, villes ass vun der Regierung gemaach ginn, e gutt Stéck läit elo beim Statsrot an an der Chamber. An et ass natierlech och nach eng ganz Rei Saachen ze maachen, mä mer si jo emol nach net an der Hallschent, well eng Legislaturperiod huet jo fënnef Joer, mä déi éischt zwee Joer ware ganz gutt. Et ass also net d'Zäit, fir e Bilan ze maachen, mee et ass awer eng Zäit fir erëm e bëssen zréckzekucken a fir ze kucken och, ob ee seng Ziler ëmmer erëm op deem Wee vu sengen Ziler erreecht huet. An duerfir hunn ech Iech och e klengt Dokument ausgedeelt, wat selbstverständlech keng exhaustiv Lëscht ass vun deem, wat mer gemaach hunn, dat kennt Der, well Der dat Woch fir Woch enk suivéiert, mee déi Iwwerschrëfte reflétéiere grouss a wichteg Zilsetzungen, déi d'Regierung déi sech ginn huet an déi mer och wichteg schéngen, weider op deem Wee ze schaffen. Dir wësst, datt eent vun de groussen Ziler war, d'Kafkraaft vun de Leit ze stäerken an eis Betriber ze stäerken. An déi zwee Akzenter, déi lafe parallel mateneen, dat eent hänkt mat deem aneren enk zesummen. Mir hunn d'Kafkraaft gestäerkt an deem mer d'Steiertabell ugepasst hunn, jiddwereen, jiddweree bezilt manner Steieren a mir hunn och kierzlech gemaach, well ech mengen, wat ganz wichteg ass, duerch déi Netzkäschten, déi mer iwwerhuelen, hu mer d'Energiepräisser stabiliséiert, och fir d'Zukunft an ech mengen, och dat ass wichteg fir d'Leit hei am Land. Ech ginn net op all Detail eran, mee ech mengen, et ass wichteg och ze gesinn, datt mer d'Wirtschaft gestäerkt hunn. Dat ass net eppes Abstraktes, dat ass eppes, wat ass, fir datt d'Aarbechtsplaze kënnen erhale bleiwen, datt Aarbechtsplazen entstinn an datt mer och eng modern Ekonomie hunn, déi Schrëtt hält mat deem, wat an der Welt geschitt. Duerfir hu mer eng AI-Strategie op d'Wee ginn, eng Datestrategie, eng Quantestrategie. Mir hunn. eppes ënnerholl fir nohalteg Finanzen zu Lëtzebuerg weider ze stäerken a Start-upen e Coup de pouce ze ginn, datt se kënnen entstoen. Mir investéiere massiv an Invastrukturen, mir si leie fir de Moment bei iwwer 4 Prozent vum PIB, wat an nei Infrastrukture geet, wat also och ganz vill de Bauentreprisen an deene Leit, déi do schaffen, hëlleft an natierlech och d'Infrastrukture fir d'Leit, Schoulen, Stroossen, Zich, fir d'Leit hir Liewe besser mécht. A mir hunn d'Betribssteier ugepasst, well mer jo net eleng op der Welt sinn, mee ëmmer musse konkurrenzfäeg si par rapport zum Ausland. Dir kennt d'Theorie vun dëser Regierung, déi ass fir ze soen, wa mer eng staark Wirtschaft hunn, dann hu mer och d'Sue fir eng staark Sozialpolitik. A fir dës Regierung ass, ech hunn dat vum éischten Dag u gesot, d'Bekämpfung vun der Aarmut, d'Solidaritéit e ganz wichtege Prinzip. An duerfir hu mer Och schonn éier mer elo den Aktiounsprogramm, den Aktiounsplang géint den Aarmut, dee mer nach viru Chrëschtdag wäerte public maachen, hu mer elo schonn an deenen zwee Joer e puer wesentlech Punkte gemaach. Ech géing der dräi nëmmen nennen, Dat ass d'Erhéijung vun der Allocation De Vie chère, déi sech d'nächst Joer iwwregens och op déi Leit applizéiert, nach méi applizéiert, déi kleng Pensiounen hunn. Mir hunn d'Energieprimm verdräifacht. An wat ech e wierklech Paradigmewiessel fannen, ass, datt mer ageféiert hunn, datt déi Hëllefen, Allocation de vie chère, Energieprimm, d'Leit automatesch kréien, Déi, déi de Revis kréien, datt déi net, well déi Leit net ëmmer ganz gutt vläicht mam Computer a mat Internet esou doheem si wéi wéi vläicht déi jonk Generatioun oder anerer an der Gesellschaft, hu mer gesot, mir kennen déi Leit jo, also bezuele mer dat automatesch aus. Domatter hunn Dausende vu Leit elo déi Primmen och sécher kritt an dat ass wichteg fir d'Aarmutsbekämpfung. Et schéngt eis och wesentlech, datt mer um Wee vun den erneierbaren Energien virukommen. Duerfir hu mer do eng ganz Rei Moossnamen decidéiert, ronn 50 Stéck, déi sinn ënnerwee. Nach eng hate mer viru ganz Kuerzem do am Regierungsrot, nämlech datt mer direkt niewent der Autobunn kënne Photovoltaikantennen, Photovoltaikpanelen installéieren. Bis elo gouf et do eng Zon niewent der Autobunn, wou ee konnt net, wou een net huet dierfe bauen. Mir hiewen dat elo op, fir datt een do kann och där PV-Anlagen installéieren. Grad esou wéi et eis wichteg schéngt ze sinn, datt d'Leit dat wierklech och ënnerstëtzt ginn, op dee Wee ze goen. Mir maache jo eng Klimapolitik mat de Leit a mat de Betriber. an duerfir de Préfinanzement fir d'Photovoltaïques-Anlagen décidéiert hunn. Wunnraum ass natierlech och wichteg fir d'Leit. Et ass eng vun de grousse Suerge vu ville Leit hei am Land. Duerfir hu mer och do konkret Moosname geholl. Dir kennt se. Mir hunn op zwou Achsen eigentlech geschafft. Engersäits hu mer d'Prozeduren déck vereinfacht, Zum Deel leien déi Moossnamen elo nach um Wee an der Chamber. Ech huelen der do zwee eraus, Natur auf Zeit an Compensation une fois pour toutes, déi mer och am Wahlcampagne, an der Wahlcampagne ëmmer erëm ënnerstrach hunn, déi zwou Parteien, déi d'Regierung féieren, an datt mer dat och elo op de Wee ginn hunn. A mir fueren och weider, andeem mer eng grouss Zomm an de Grapp geholl hunn, fir Appartementen ze kafen, déi am Bau waren, déi vläicht net oder déi geplangt waren, déi sougenannt VEFA, Vente en état futur d'achèvement, opkafen, datt och wierklech déi Residencë gebaut ginn an datt mer domatter abordabele Wunnengsraum schafen, dee mir dono als Stat de Leiden zur Verfügung stellen. Ech. Mengen och, datt zu eisem Zesummeliewen d'Sécherheet gehéiert, datt d'Sécherheet e wesentlechen Deel ass vun engem friddlechen Zesummelief, vun enger Cohésion sociale. An dofir sinn ech frou, datt mer och do eng Rei Saachen, déi mer gesot hunn, gemaach hunn, wéi zum Beispill d'lokal Police ageféiert hunn, fir d'éischt mat Pilotprojeten, elo gëtt dat étendéiert, an datt mer och do méi Rekrutementer bei der Police gemaach hunn, wéi dat an der Vergaangenheet gemaach ginn ass, well et wichteg ass, datt d'Police do ass an datt se och um Terrain ass. A béides hu mer domatter erreecht. Sécherheet ass natierlech haut och d'Sécherheet, wa Gefore vu bausse kommen. An duerfir hu mer och an dëser Legislaturperiod decidéiert méi fir d'Defense auszeginn, déi klassesch Defense, mee och d'Resilienz opzebauen. Dat ass och ze kucken, datt mer notamment net an der Cyberattacken drënner leiden, datt mer also déi klassesch Defense an déi modern Gefore kënnen Ofwieren an duerfir hu mer duerfir decidéiert, jo, datt mer schonn dëst Joer op zwee Prozent vun eisem nationale Räichtum ropginn, och well mer wëllen a mussen e solidareschen Alliéierten an der NATO sinn. Sécherheet no bannen a Sécherheet no bausse ginn Hand an Hand. An zum Schluss vläicht vun där kuerze Réckbléck, deen awer wichteg ass, fir eng Kéier de Point ze maachen, och fir d'Leit dobaussen, datt ee gesäit, datt mer eng modern Gesellschaft wëllen opbauen, eng, déi dauerhaft Solidaritéit ka liewen. An dofir gehéiert och déi Ännerungen, déi mer an dem Pensiounswiese maachen, zu enger, D'Gesellschaft, déi mer fir moar wëlle stäerken, well eng Pensiounsreform mécht een net fir elo, déi mécht een och fir déi Generatiounen, déi kommen. Jo, dat war schwéiere Wee, dat ass och en Exercice, deen och déi nächst Regierunge musse weidermaachen, mee datt mer gesot hunn, hei ass e Problem a mir hu Responsabilitéit iwwerholl, mir hunn nogelauschtert, mir hunn eis initial Propositionen iwwerkuckt, mee ech si stolz drop, datt dës Koalitioun vun csv an DP no 13 Joer et fäerdeg bruet huet, eng Pensiounsreform op de Wee ze ginn. A wéi gesot, et ass vläicht ze laang gewaart ginn, mee no 13 Joer, no der leschter Pensiounsreform 2012, ass et gutt, datt mer eng um Wee hunn. A mir hoffen, datt déi an deenen nächste Wochen d'Zoustëmmung vum Parlament an d'Versteesdemech vun de Leit dobausse fënnt. Zu der moderner Gesellschaft gehéieren och Saachen, wéi d'Reform vum der Avortementslegislatioun oder d'Adoptiounsrecht oder och, wat Iech betrëfft, dee Projet de loi, dee mer op de Wee ginn hunn, fir de Journaliste méi Zougang ze ginn zu Informatiounen, déi de Stat huet. Dat sinn alles Projeten, déi d'Regierung op de Wee ginn huet. Wann ech dat alles zesumme resüméieren, da géing ech soen, Jo, mir hunn eis Richtung deenen Ziler, déi mir eis ginn haten, e wesentlechen Deel no vir beweegt. Mir hunn an deenen zwee Joer ganz villes gemaach, Wunnraum, Kafkraaft, staark Wirtschaft, erneierbar Energie, Solidaritéit, Sécherheet, staarke Sozialmodell a modern Gesellschaft, dat si keng Schlagwierder, dat si Schlagwierder, dat si Stéchwierder, déi mer mat Inhalt erfëllt hunn. An duerfir sinn ech eigentlech en zefriddene Regierungschef an ech ka soen, datt d'Regierung, an dat ass eise gemeinsame Constat vun csv an DP, dat gemaach huet, wat se versprach huet, se liwwert dat, wat se versprach huet, a se ass voll motivéiert a voller Energie, fir déi nächst dräi Joer op deem dote Wee virunzegoen an och déi aner Deeler vum Koalitiounsprogramm, jo, et ass nach e gutt Stéck ze maachen, dat och an deenen nächsten dräi Joer an engem gudde Geescht vu Kooperatioun ëmzesetzen. Dee Geescht vu Kooperatioun hu mer och an de leschten Deeg gespuert, wou mer iwwer Saache vun dem nächste Joer oder den nächste Méint geschwat hunn. Dir hutt dat gëschter an der Chamber konnte suivéieren, wat mer am Beräich vun der Gesondheet wëlle maachen. Och dat war eng staark Kooperatioun, och tëscht deenen zwou Parteien, och deenen zwou Fraktiounen. An ech wëll duerfir och an dësem E Bilan vun den éischten zwee Joer, och der exzellenter Kooperatioun mat de Fraktiounen vun der csv an der DP Merci soen. Do si vill Echangen an do ass och beräichernd Echangen. Dat ka ganz gutt emol sinn, datt op deem engen oder anere Punkt deen een oder den aneren eng aner Vue huet, mä da gëtt déi selbstverständlech diskutéiert an da gëtt déi, déi ass et. Dat ass e beräichernden Echange an ech muss soen, et ass och dank där gudder Kooperatioun, wou mer esou villes och bis elo schonn um legislative Wee duerchkritt hunn. Eng gutt Kooperatioun hate mer och op wichtegen aussepoliteschen Dossieren. Ech wëll der do nëmmen dräi mentionéieren. Mir sinn total geschlossen als Regierung, fir op der Säit vun der Ukrain ze stoen, well do geet et ëm eis Zukunft an ëm Prinzipien, déi Europa Leeden. Mir sinn, mir ware gëeent, wéi et drëm gaangen ass, Palästina unzëerkennen, wat schlussendlech eng historesch Decisioun ass, eng schwéier Decisioun, well se joerelaang no vir geschobe ginn ass, a mir hu se am September zu New York annoncéiert am Numm vu Lëtzebuerg. A mir ware gëeent, wéi et drëm gaangen ass, an der NATO och a ganz schwieregen Diskussiounen, eisen Accord ze gi fir méi Ausgabe fir d'Sécherheet ze maachen. Dir wësst, datt d'NATO an der Unanimitéit, am Konsensus fonctionnéiert, a well mer der gewollt waren, d'NATO, déi eis Sécherheet assuréiert, och do e loyalen a solidaresche Partner ze sinn. Villes ass gemaach ginn, villes bleift ze maachen a mir fueren also domatter zolidd weider. Wann ech da kucken, wat mer elo kuerzfristeg gemaach hunn an och haut an deene leschten Deeg diskutéiert hunn, géing ech Iech och wëlle soen, datt mer wat d'Ukrain ubelaangt, all Efforte begréissen, déi gemaach gi vun Amerika oder vun aneren, fir datt et zu engem Fridde kënnt. Mir huele Kenntnis vun deene rezente Gespréicher, déi do stattfonnt hunn. Fir eis ginn et wichteg Prinzipien, an déi bleiwen, datt näischt kann decidéiert ginn, wat d'Ukrain betrëfft, ouni d'Ukrainer an ouni d'Europäer. An duerfir mengen ech, ass et wichtig, datt mer och, wéi mer dat an der Vergaangenheet gemaach hunn, an engem Geescht vu Solidaritéit an Ënnerstëtzung mat den Ukrainer an tëschent eis als europäesche Partner an den nächsten Deeg a Wochen och déi Ideen, déi elo um Dësch leien, och déi diskutéieren. Wéi gesot, déi éischt E wichtege Prinzip ass deen, datt d'Ukrain mat deene Saache muss d'accord sinn. A vue dat um europäeschen Territoire läit, ass et och fir eis wichteg, datt een um Verhandlungsdësch muss iwwer Problemer schwätzen an net mat Gewalt. An duerfir si mer selbstverständlech ëmmer op der Säit vun deenen, déi en dauerhafte Fridden, Wëll ech jo nach eng Kéier ënnersträichen, fir eis geet et net nëmmen ëm e Waffestëllstand, et geet ëm en dauerhafte Fridden, deen net zu enger weiderer Gefor fir aner Länner an Europa féiert, wann et keen dauerhafte Fridde wär. Duerfir geet dat iwwert d'Ukrain eraus, wat mer do um Diskutéiere sinn. Ech hunn der Regierung dann och e Bericht gemaach vu menger rezenter Rees un d'Westküst vun Amerika. Dat war eng Rees, déi wichteg war, fir am Beräich vun der Technologie a vun der kënstlecher Intelligenz sécherzestellen, datt Lëtzebuerg deen Zuch net verpasst. Mir hunn eng Datestrategie zu Lëtzebuerg, mir hunn eng Datestrategie an Europa, an déi geet dervun aus, datt mir wëllen d'Kontroll iwwert eis Date behalen, mee mir wëssen awer och, datt Europa op d'technologesch Entwécklunge vun Amerika zu engem groussen Deel ugewisen ass. All déi grouss Tech-Firme sëtzen an Amerika, se sëtzen souguer alleguerte geographesch un der Westküst vun Amerika, dofir war ech op Seattle an op San Francisco, et ass do wou d'Musek spillt an ech wollt, an dat ass eis gelongen, Lëtzebuerg och do op der Kaart ze halen. Mir haten a hu jo schonn Connectiounen, Kontakter mat deene Firmen, mee mer wollten déi verstäerken, duerfir. Nëmmen ee Beispill, Nvidia, wat deen ass, deen decidéiert, ween d'Chippe kritt, déi e brauch fir d'Kënstlech Intelligenz. Mir hunn den d'Assurance kritt vun Nvidia, dat och Lëtzebuerg weider, souwuel déi ëffentlech wéi déi privat Acteuren, Zougang zu deenen Chippe kritt. Erënnert Iech, d'lescht Joer gouf et eng grouss Diskussioun hei zu Lëtzebuerg, datt déi viregt amerikanesch Regierung gesot huet, déi Chippen dierften net méi ënnert einfach fräi an aus Amerika an Lëtzebuerg exportéiert ginn. Dës Regierung huet dat an Amerika opgehuewen an dofir ass et eis och drëm gaange praktesch sécherzestellen, déi Chippen ze kréien an dat schéngt elo assuréiert ze sinn. Mir waren och bäi Boeing, Boeing ass e wichtegen, e ganz wichtege Partner vun der Cargolux an zum Deel vun der Luxair. D'Cargolux flitt ausschliisslech mat Boeingen an do geet et och drëm sécherzestellen, datt wann do nei Fligeren entwéckelt ginn, datt och Lëtzebuerg déi ka kréien. An dat ass de Wonsch vun der Cargolux an dofir ass et wichteg, datt een déi Relatioune mat esou Giganten ewéi Boeing e gutt hält, grad esou wéi datt Boeing och een ass, dee Satellitte baut fir d'SES. Och do muss mer an där Warteschlange, déi do besteet, fir nei a performant Fligeren a Satellitten ze kréien, den Zuch net verpassen. Mir waren och bäi Amazon an deem nämmlechte Geescht. Well Amazon ass, wéi der wësst, ee vun de ganz groussen Acteuren an der Welt, mee och eng vun de gréisste Betriber zu Lëtzebuerg mat ronn 4.200 Leit. An duerfir ass et wichteg, datt ee bäi déi Betriber ëmmer erëm geet, fir datt Lëtzebuerg eng Adress bleift, déi an hire Weltaktivitéiten eng Roll spillt. An duerfir war et, ass et mat erëm ukomm, dem Leadership vun Amazon, och dem CEO vun Amazon ze soen, datt e Lëtzebuerg a sengen Aktivitéiten net soll vergiessen an huet eis confirméiert, datt fir si och Lëtzebuerg strategesch wichteg wär an datt si och weider wëllen Lëtzebuerg als e wichtegen europäeschen Hub hunn. D'Annonce, datt si wëllten eng Restrukturatioun maachen, déi war och eis bekannt, éier mer op déi Rees gaange sinn. Dat ass jo net eppes, wat mer entdeckt hunn no eiser Rees. Déi war jo an allen Zeitungen scho viru Wochen. Mir hunn iwwer déi Restrukturatioun selbstverständlech och mat Amazon geschwat an Amazon huet gesot, si wäre réischt dorunner um Schaffen. Dat muss een och an e Kontext setzen. Amazon huet weltwäit 1,5 Millioune Mataarbechter, dat ass also duebel esou vill wéi, méi wéi duebel esou vill wéi d'Lëtzebuerger Land. Alleng op hirem Siège schaffe 45.000 Leit. Eng Restrukturatioun, déi se do an d'A faasse, betrëfft also Gesamt, op der Gesamtwelt gesinn, eng kleng Zuel vu Leit. A muss een och ëmmer erëm gesinn, datt Amazon e Betrib ass, dee seng Aktivitéite weltwäit um gaangen ass auszebauen. An dofir war ee vun hire Messagen, datt déi Leit, déi eventuell op där enger oder anerer Plaz ofgebaut ginn, datt dat net heescht, datt d'Firma u sech net weider Kompetenze brauch. An duerfir hu mer hinnen och gesot, Si hate keng prezis Donnéeë fir Lëtzebuerg an deem Moment, ech mengen, se hunn se och elo nach net ganz prezis, datt se gesot hunn, jo, fir si wär och d'Ëmschoulung e ganz wichtegen Element, war och, datt Leit, déi op enger Plaz hir Schaff verléieren, datt déi och kënnen op enger anerer Plaz am Grupp eng Schaff fannen. Fir d'Lëtzebuerger Regierung ass et ganz kloer, Mir wëllen, datt Amazon e groussen Acteur zu Lëtzebuerg bleift. Duerfir ware mer dohinner. Dat, mengen ech, hu mer erreecht. Dat wäert och, esou hunn ech dat verstanen, et ass eng privat Firma, mee esou hu mer dat verstanen, och an Zukunft wëllen se zu Lëtzebuerg weider ganz staark aktiv sinn. Se wëllen och weider, wéi se dat an der Vergaangenheet gemaach hu, ganz enk mat der ADEM zesummeschaffen. Si hunn an deene leschte Jore vill a gutt mat der ADEM zesummegeschafft a Leit agestallt. A mir bedauere selbstverständlech, wa se gingen Leit zu Lëtzebuerg ofbauen. Wéi gesot, do, mir sinn nach net do am Detail vun deem wat geplangt ass informéiert. Mir hunn an deem Kontext e Bréif vun de Gewerkschafte kritt, déi eis ëm Ënnerstëtzung gebieden hunn. Et ass selbstverständlech, datt mir All Aarbechtsplaz fir all Aarbechtsplaz eis, wou mer eng Afloss hunn, wäerten asetzen. Mee et ass e private Betrib. Mir hunn awer de Moien an der Regierung den Aarbechtsminister gebieden, Kontakt opzehuele mat Amazon an hinnen un d'Häerz ze leeën, op de Wee wann dat noutwendeg ass, Restrukturatiounen ze maachen, op de Wee vun engem Plan de maintien dans l'emploi ze goen, en Instrument, wat mer jo zu Lëtzebuerg hunn, fir ze évitéieren, datt et zu engem Plan social soll kommen. Wéi gesot, et ass net un der Regierung, engem Betrib ze soen, wat e genee muss maachen, mä mir kënnen awer Recommandatiounen ausschwätzen. An ech mengen, vue datt et e eng wichteg Entreprise zu Lëtzebuerg ass, mengen ech, ass et gutt, datt den Aarbechtsminister mat der Firma schwätzt an hinne seet, datt, wéi gesot, de Lëtzebuerger Staat via de Plan de maintien dans l'emploi en Instrument huet, fir eventuell Entloossungen ze verhënneren oder ze reduzéieren. Amerika, Amazon, Google, all déi Entreprisë sinn extrem wichteg. Amerika ass och net nëmmen an deenen Tech-Beräicher wichteg fir Lëtzebuerg. Amerika ass, an dat gëtt oft vergiess, de véiertgréissten Handelspartner vu Lëtzebuerg. Et ass och duerfir, wou ech d'lescht Woch déi nei amerikanesch Ambassadrice Empfaangen hunn. Och duerfir war ech op der Westküst vun Amerika. Et muss ee wëssen, datt d'Handelsrelatiounen tëschent Lëtzebuerg an Amerika vill méi grouss si wéi déi zum Beispill mat Italien oder mat der Belscht. Wéi gesot, Amerika ass no ass dee véiertgréissten Handelspartner vu Lëtzebuerg. Natierlech spillen do d'Déngschtleeschtungen, och d'Finanzdéngschtleeschtungen, mee net nëmmen déi, eng ganz wichteg Roll. A mir wëllen also e staarke Partner vun Amerika bleiwen. Duerfir hu mer an der Vergaangenheet d'Grondsteen geluet a mir wëllen dat och an der Zukunft weider ausbauen. All déi eenzel Ministere wäerten dat maachen. Mir wëllen eng oppen Ekonomie sinn. Mir brauchen eng oppen Ekonomie, well dovunner hänken eis Aarbechtsplazen of an do spillt Amerika eng wichteg Roll an dat wäert och an der Zukunft esou bleiwen. Amerika spillt eng wichteg Roll, mä dat heescht net, datt Europa sech net och muss weider stäerken. Duerfir féiere mer och Gespréicher weider, fir an Europa eng eng gewëssen Autonomie ze hunn, mee dat muss ëmmer eng oppen Autonomie sinn. Dat heescht, mir dierfen net ze vill ofhängeg si vun aneren, mir musse mat deenen anere schaffen. An an deem Sënn ginn ech Iech och nach zwee Elementer mat op de Wee, déi mer och de Moie beschwat hunn. Engersäits ass dat, datt mer e Programm ugeholl hu wéi mer mat der europäescher Space Agency, d'Agence spatiale européenne, zesummeschaffen. D'Regierung huet de Moien decidéiert, fir Programme vun der ESA an Héicht vun 265 Milliounen an der Zäitspan 2026 bis 2029 z'ënnerstëtzen. Dat si Suen, déi kommen direkt zréck an d'Lëtzebuerger Economie, well dat sinn notamment Forschungs Programmer, déi mer zu Lëtzebuerg maachen, déi am gesamte Beräich vun de Satellitte vum Espace eng Roll spillen. Mir hunn haut do schonn eng 80 Entreprisen a mir wëllen dat weider ausbauen. Dat ass wichteg fir d'Aarbechtsplazen, dat ass wichteg fir d'Diversification économique. A schliisslech wollt ech Iech soen, datt ech e Méinden an en Dënschden och an deem Geescht vu Kooperatioune mam Ausland an Afrika ginn, an Angola op de Sommet tëscht de Staats a Regierungschef vun der Europäescher Unioun an de Staats a Regierungschefe vun der Afrikanescher Unioun. An do geet et drëm, op d'mannst an deem Volet, wou ech drun deelhuelen, ëm de Wuelstand vun Afrika. Ech mengen, datt Afrika, et steet och an eisem Koalitiounsprogramm, E wichtege Partner ass e Partner, deen een net nëmmen dierf gesinn duerch de Bléck vun der Entwécklungshëllef, mee deen ee muss och gesinn als en ekonomesche Partner. An dofir mengen ech, ass et wichteg, datt mer déi Dieren do och ophalen. A wéi gesot, mir ginn zu enger ganzer Rei vun europäesche Regierungscheffen op Luanda an den Angola, well den Angola fir de Moment d'Présidence huet vun der Union africaine, fir do och de. d'Schinnen esou ze, d'Weichen esou ze stellen, datt mer eng gutt Kooperatioun mat Afrika hunn, déi och derzou bäidréit, datt wann Afrika Wuelstand huet, dann ass et gutt fir d'Leit, déi do wunnen, an et ass och gutt fir eis, well mir hu Partner a mir erlaben och deene Leit an hire Länner eng Zukunft ze kréien a sech net mussen op de geféierleche Wee maache fir an Europa fortzelafen. Et ass also eng Situatioun, déi souwuel Europa wéi Afrika soll hëllefen. Voilà, dat wier en Tour ronderëm dat, wat mer an de leschte Stonnen an Deeg gemaach hunn, a virun allem och déi éischt zwee Joer. A gäre beäntwerte mer Froen, wann nach Froen do sinn.
Kënnt Der dee Chiffer vun iwwer 400 Aarbechtsplazen, déi kéinte viséiert sinn, vun der Amazon-Direktioun confirméieren? Nee, mir hu keng Chifferen.
Fillt Dir Iech net awer e bësse virun de Kapp gestouss, dann do an den USA confirméiert ze kréien, datt Lëtzebuerg esou wichteg wär, an dann gëtt awer un warscheinlech awer considerabelen Zuelen hei geschafft, fir et ofzeschafen? Nee, well Dir Iech gesot hunn, datt Dir schonn éier mer dohinner gaang sinn, bewosst war, datt Amazon géing vun deenen 1,5 Millioune Mataarbechter der e puer Dausend restrukturéieren. Dat hu se eis jo och sur place gesot. Duerfir ass dat eigentlech och fir Iech keng Nouvelle, well déi Nouvelle hutt Dir selwer op rtl an op anere Plaze virdru geschriwwen. Mee wéi si dat opdeelen, mee se hunn ëmmer gesot, dat ass eng Restrukturatioun, si wëlle weider wuessen, och am Satellitteberäich, An et huet fir esou viru kuerzem och zu Lëtzebuerg och eng aner Filial opgebaut, wat wéineg an de Medie war, Blue Origin, dat ass deen Deel vun Amazon, dee soll Rakéiten an d'Luucht schéisse fir Satellitten, also Rakéiten, déi Satellitten an d'Luucht solle schéissen. Si hunn do decidéiert Blue Origin zu Lëtzebuerg ze installéieren. Duerfir mir sinn. Mir gesinn Amazon als e wichtegen Acteur zu Lëtzebuerg un, a senge méi klasseschen Aktivitéiten an an den neien Aktivitéiten. A wéi gesot, déi Restrukturatioune ware bekannt a mir mussen elo kucken, datt se déi selbstverständlech, well all Aarbechtsplaz, déi verluer geet, ass ëmmer Schued, ass ëmmer schlëmm och natierlech fir déi Leit, déi et betrëfft, mee doduerch datt se gesot hunn, datt se och wëllen d'Leit hëllefen ëmschulen. Se hunn och gesot, wéi mer an Amerika waren, datt si ganz vill international Leit iwwerall an Europa schaffen hunn, dat se deenen och wëllen, déi sinn also méi mobil zum Deel, dat se deenen och wëlle Plazen ubidden an aneren Entitéiten vun hirem Grupp. An elo muss ee kucken, wat dat konkret fir Lëtzebuerg heescht. Mee si hunn eis bis haut keng genee Chifferen an Indicatioune ginn, wat dat genee fir Lëtzebuerg géing heeschen. Ech profitéieren, well ech de Mikro elo hunn, eng aner Fro ze stellen. Et ass mer opgefall, Dir hutt zu Bréissel ëmmer dacks gesot, déi Haaptkonditioun wär, datt d'Ukrain muss mat decidéieren, wann eppes mat hirem Land geschitt an och Europa dozou soll gehéieren. Wat Der och ëmmer gesot hutt, ass, d'territorial Integritéit misst erhale bleiwen. Dat hutt Der elo net méi gesot, well effektiv an deem US-amerikanesche Plang do och territorial Changementer giffen, wat ee souwäit elo weess, giffen dozou gehéieren. Ech kennen dee Plang net am Detail, duerfir fir eis bleift et, datt d'Prinzipie vum internationale Recht a vun der UNO-Charta, an do gehéieren déi derzou, datt déi d'Basis sinn, déi muss applizéiert ginn. Grenze kënnen net duerch Gewalt geännert ginn, a wann et zu Ännerunge kënnt, kann dat ganz alleng nëmmen d'Ukrain decidéieren. Dat ass a bleift eise Prinzip an de Prinzip vun der territorialer Integritéit. De Prinzip vun der Souveränitéit ass e ganz wichtegen a kee kann der Ukrain dat imposéieren. Wann dat a Friddensverhandlunge mam Accord vun der Ukrain geschitt, ass dat eppes aneschteres. Mee ech kennen dee Plang net am Detail. Ech kennen déi Resuméen, déi do zirkuléieren, mee d'Amerikaner hunn dee Plang nach net mat eis Gedeelt och net mat aneren, mee dat diskutéiere mer ënner europäesche Regierungscheffen, wa mer da mol mat deem Plang, wa mer dee Plang gesinn. Mee virun allem och musse mer doriwwer mam ukrainesche President schwätzen. Fir eis ass et wichteg, datt wann iwwert d'Ukrain geschwat gëtt, d'Ukrain um Dësch sëtzt a wann iwwer Europa geschwat gëtt, Europa mat um Dësch sëtzt. An do weess ech och, datt dat och d'Positioun vu mengen europäeschen, op mannst deene meeschten europäesche Kollegen ass. Jo.
Jo, ech hunn e Problem. Dir sot elo grad gesot, d'Grenze kënnen net duerch Gewalt geännert ginn. Wat maache mer elo mam Kosovo? Dann ass déi schéi Fro, den ukrainesche President, deem säi Mandat ass ofgelaf. An dann gëtt et jo eelef verbuede Parteien an der Ukrain an do gëtt et e President vun enger Partei, deen heescht Medwedchuk an deen huet elo virun zwee Deeg gesot, D'Ukrain ass e Failed State an déi eenzeg Zukunft, déi Sënn mécht fir d'Ukrainer, ass en Deel vun der russescher Federatioun ze ginn. Woubäi déi russesch Federatioun jo och e méi groussen Deel vun Europa a sech huet ewéi d'EU. Also hunn ech och e Problem dermat, wann Dir Europa sot an EU mengt, an Dir sot Amerika, wann Der d'USA mengt. Obwuel dat och nëmmen e klengen Deel vun Amerika ass. Ech weess net, ech liewe wahrscheinlech an enger anerer Welt wéi Dir.
Ech weess net a wéi enger Welt Dir lieft. Ech et ass, ech ka fir, ech kann Iech soen, datt effektiv wann ech iwwer Europa schwätzen, Da schwätzen ech vun der EU, mee net nëmmen, well mir hunn déi Gespréicher geféiert, fir der Ukrain am Fall vun engem Friddensaccord Sécherheetsgarantien ze ginn, sëtze mer ëmmer um Dësch, och mat anere Partner an notamment Groussbritannien, well Groussbritannien e wichtege Partner ass vun eis an där sougenanntener Koalitioun vun de Wëllegen, dat sinn also déi, déi fräiwëlleg soen, mir ënnerstëtzen och an der Zukunft d'Ukrain. Fir de Rescht, mengen ech, ass et esou, datt d'Ukrain e souveräne Staat ass, deen an der UNO unerkannt ass, an datt mir duerfir net fannen, datt e Land kann einfach vun engem Noper Iwwerfall ginn. An ech géing och net wëllen, datt eis Landdenker géing einfach esou iwwerfall ginn. Dat hate mer 1940. Ech hoffen, datt dat eis ni méi geschitt. An duerfir musse mir och kucken, datt mer mat eisen Alliéierten a fir eis selwer esou opgestallt sinn, datt dat net nach eng Kéier geschitt.
Kuerz fir op Amazon eng Kéier zréckzekommen, Den Aarbechtsminister hat um Rand dann ebe vun de Bipartitten e Mëttwoch gesot, datt och een Outil wär oder ee Levier wier fir Amazon dozou ze bréngen, fir notamment eben d'Casse sou wéineg esou kleng wéi méiglech ze halen, dass eben och ganz vill Initiative vun der Regierung kommen, steierlech, finanziell, fir Amazon unzezéien. Hutt Der deen Dekont elo gemaach an ass dat ee Moyen, wou den Aarbechtsminister da mathëlt, fir si z'iwwerzeegen oder se dozou ze bréngen, e Plan de maintien dans l'emploi ze verhandelen?
Mir hu keng steierlech Moossnamen envisagéiert ze änneren, well dat si jo steierlech Moossnamen, applizéiere sech fir jiddwereen d'selwecht. Déi sinn net prezis fir Amazon gemaach ginn. Mir wëllen eng attraktiv Plaz si fir Betriber an engem internationale Konkurrenzfeld. Mir hunn den Aarbechtsminister gebieden, Amazon ze weisen, wat fir eng Moyennen et ginn am Aarbechtsrecht, déi se vläicht net esou kennen, well se och typesch lëtzebuergesch sinn, a besonnesch de Plan de maintien dans l'emploi, fir hinnen dat z'invitéieren, dat ganz seriö ze kucken. Dann d'Thema Aarmut, wéi gesot, eng grouss Prioritéit vun Ärer Regierung. Elo déi lescht Deeg a Wochen ass jo awer Rapport op Rapport, ob dat elo Statec war, Chambre des Salariés an aner Acteuren, war dat ëmmer ee vun den Haaptophänker dofir ze soen, datt d'Chiffren nach ëmmer immens héich sinn. Ech mengen, et si bekannt, datt ee vu fënnef vun Aarmut betraff ass, nach ëmmer ee Kand vu véier. Voilà, wéi sinn déi Mesuren, déi elo nach net ukommen, oder wéi interpretéiert Der dat, datt et eben elo no zwee Joer nach keng richteg Tendenz do ass, datt dee Problem méi kleng gëtt?
Éischtens ass selbstverständlech d'Aarmut ëmmer ganz schlëmm, an duerfir hu mer och gesot, datt mer dee dat ganz konkret uginn. Aarmut a Risiko an d'Aarmut ze fale muss een och zwar nach an deene Chifferen ëmmer ënnerscheeden, well ech mengen, datt do heiansdo a verschiddene Presentatiounen eng Vermëschung vun deenen zwee Saache gemaach gëtt. Mee duerfir hu mer, wéi gesot, direkt dräi, véier Punkte gemaach. Ech rappeléieren, d'Allocation de vie chère erhéicht, d'Energieprimm verdräifacht, d'Automatiséierung vun der Allocation de vie chère gemaach an, well ech och soen, wat och net onwichtig ass, den onqualifizéierte Mindestloun steierfräi gemaach. Ech menge schonn, datt dat en Impakt huet, well dat héieren ech awer och vum Terrain, datt dat ganz vill Leit enorm gehollef huet. Elo kommen nach aner Moossnamen derbäi, déi wäert de Familljeminister am Numm vun der Regierung virun dem Enn vum Joer nach virstellen. Mee dat ass e Plang, dat hei ass schonn Aktioun virum Plang an da wéi gesot dee Plang, deen hoffe mer dann, datt dat och weider wäert dee Aarmutsrisiko diminuéieren. Ech mengen, datt do och zou gehéiert déi familljefrëndlech Eenheetssteierklass, déi mer wëllen aféieren. Déi soll och d'Leit nach eng Kéier an der Kafkraaft stäerken. Déi Reflexioun, déi mer maache ronderëm d'Kannergeld, reie sech an déi Rei an. An dofir mengen ech schonn, datt an der Aarmut eng ganz Rei Saache geschitt sinn an datt mer op deem Wee wäerte fir méi Solidaritéit a méi staark Aarmutsbekämpfung wäerte weiderfueren.
Ech wollt froen zu de bilaterale Gespréicher, déi dës Woch stattfonnt hunn, an am Januar soll et jo weidergoen, wéini sech do d'Sozialpartner nees zu dräi sollte gesinn.
Et ass e Fakt, datt de Sozialdialog wichteg ass an datt d'Sozialpartner bei enger ganzer Rei vun deene Punkten, d'Sozialpartner, net d'Sozialpartner an d'Regierung, wäit auserneeleien an hire Vuen. An duerfir mengen ech, ass et elo emol ganz gutt, datt de Wirtschaftsminister an den Aarbechtsminister mat deenen zwou Säite bilateral Gespréicher féieren, fir déi Positioune gutt ze verstoen, an dat erlaabt der Regierung dann och vläicht besser, Kompromësser op den Dësch ze leeën. Et ass keen Datum virgesinn, datt déi dräi sech gesinn, mee dat soll een och net forcéieren. Wichteg ass, an den Aarbechtsminister an de Wirtschaftsminister hunn de Moien an der Regierung och Rapport gemaach vun deene Gespréicher an esou gesot, datt dat ganz gutt Gespréicher gewiescht wären, respektvoll Gespréicher gewiescht wären. An ech mengen, dat ass ganz positiv. Dat ass Sozialdialog, ass net nëmmen zu dräi. Sozialdialog ass och zu zwee. Wichteg ass, datt mer um Enn vum Dag an engem relativ breede Konsensus kënne weiderkommen. Dat ass eist Zil, mee wéi laang dat dauert, dat kann ech Iech net soen.
Dann hätt ech nach eng Fro zu dem Vott am Europaparlament zum Liwwerkettegesetz. Do huet d'EVP jo zesumme mat de rietse Fraktioune fir eng Ofschwächung vun där Direktiv gestëmmt. Do wollt ech froen, wat, wéi gesitt Dir dee Vott, nodeems jo aner Fraktiounen och vun engem Tabubroch vun datt d'Brandmauer gefall wier, rieds war.
D'Regierung huet ëmmer gesot, datt et wichteg wär, souwuel heiheem wéi an Europa, fir déi administrativ Hürden, déi op de Betriber leien, ze reduzéieren. Dat ass ee vun de ganz wichtege Punkten, wa mer méi innovativ, méi performant wëlle ginn, dann hätte mer gären, dat war och a menger Erklärung zur Lag vun der Natioun, datt d'Betriber Mataarbechter hunn, déi kënnen eppes verkafen, eppes erfannen, eppes produzéieren, méi wéi nëmmen am Büro sëtzen a Formulairen ausfëllen. An déi Liwwerketten-Direktiv, déi war enorm komplizéiert an duerfir hunn ech zesumme mat aner Regierungschefen d'Kommissioun encouragéiert, op deem Programm vun der Vereinfachung virunzegoen. An d'Europäesch Kommissioun, déi nei Europäesch Kommissioun ënner der Von der Leyen, huet siwen Texter ënnerwee, fir villes ze vereinfachen. Dat hei war deen éischte vun deenen Texter an duerfir hu mir dee Prozess och als Regierung staark begleet. An duerfir sinn ech frou, datt d'Europäescht Parlament elo déi Vereinfachung vun der Liwwerkettendirektiv gemaach huet, wat nämlech heescht, datt déi kleng Betriber, déi ënner 5.000 Leit, mengen ech sinn et, datt déi an Zukunft net méi déi 100.000 Ziedelcher mussen ausfëllen. An duerfir mengen ech, wann eng Partei un esou en Zil gleeft, an d'Europäesch Vollekspartei, zu där meng Partei och gehéiert, zu der csv gehéiert, déi huet gesot, mir wëllen eng Vereinfachung an duerfir huet se déi Proposition vun der Madame von der Leyen gestëmmt. An ech mengen, et ass gutt, datt dat Resultat do ass. Wann een un eppes gleeft, da muss een et och maachen. An ech hoffen, datt all d'Parteie vun der politescher Mëtt och bei den nächsten Texter, Déi heesche mat deem komeschen Numm Omnibus, well do villes zesummegesat gëtt. Mee et gi 7 där Omnibustexter, datt déi och souwuel am Ministerrot wéi am Europaparlament eng Majoritéit fannen. An do sinn der derbäi, déi och ganz wichteg si fir Lëtzebuerg, wéi zum Beispill am Espace, an der Digitaliséierung. A wéi mer och an Amerika waren, ass gesot ginn, Dir hutt eng ganz Rei Regeln, déi si sou komplizéiert, dofir komme mir net gären an Europa. Also muss een dee Message vu banne vun eise Betriber a vu baussen héieren a dofir mengen ech, soll d'Europäesch Kommissioun, de Conseil an d'Parlament determinéiert op deem Wee weider goen. Mir ënnerstëtzen dee Wee.
Dir hutt virdru vun Ärem Bilan geschwat. Meng Fro ass, Wat fir eng Nott géift Der Iech ginn, vun 1 bis 10, fir Äre Bilan? An déi zweet Fro ass, Wat sinn Är dräi Haaptprioritéite fir déi sechs nächst Méint?
Ech sinn net mäin eegene Professer, esou fonctionnéiert dat jo net. Dat ass um Bierger, fir déi Notten ze ginn. Ech soen, mir hunn eis Ziler ginn a mir hunn déi Ziler erreecht an doriwwer si mer zefridden. Natierlech kann et ëmmer méi schnell goen, natierlech hätt een nach missen aner Saache maachen, mee an eisen Zilsetzunge si mer, hu mer déi Ziler erreecht. An ech sinn och dofir, wéi gesot, dankbar fir déi gutt Kooperatioun tëscht alle Ministèren, och de Beamten an de Ministèren, déi eis dobäi extrem gutt gehollef hunn, d'Kooperatioun tëscht csv an DP. An ech mengen, wa mer op deem Wee virufueren, da wäerte mer dee Koalitiounsprogramm ëmgesat kréien. Dat ass déi Richtung, déi d'Regierung sech gëtt. An ech sinn zoustänneg fir d'Koordinatioun vun der Aarbecht an ech wäert mech weider mat vill Energie a vill Motivatioun un déi Aarbecht Rugin, D'Prioritéite fir déi nächst Méint, mee dat sinn déi, déi an der Erklärung zur Lag vun der Natioun waren. Ech wëll nach eng Kéier dodrun erënneren, datt dat och d'Ëmsetzung vun enger ganzer Rei vun deene Saachen do sinn, notamment am Wunnengsbau. Dat muss do sinn eng 40 Moosnamen ënnerwee, Ech hat der deemools zéng genannt, mee déi zéng regroupéiere méi breeder nach. Do sinn eng ganz Rei Saache gemaach, mee eng Rei sinn nach an der Chamber. Dat muss elo geliwwert ginn. An datselwecht gëllt fir d'erneierbar Energien. Dat sinn zwou Achsen, déi ganz wichteg sinn, well se och erëm en Effet hunn op eis Betriber. Wa mer beim Logement virukommen, a mir iwwerleeën eis och vläicht nach zousätzlech Moosnamen do, dann hëlleft dat och all deene Betriber, Handwierk a Bau, an dat si ganz vill Emploien zu Lëtzebuerg, datt déi och Aarbecht hunn. An dat selwecht gëllt fir d'erneierbar Energien. Dann den Aarmutsplang an den nächste Wochen, dee ganz wichteg ass. An dann ass selbstverständlech och d'Gesondheet e wichtege Punkt. Mir hunn an deene leschte Woche ganz vill Stonnen drop verbruet, fir de Koalitiounsprogramm op deene Punkten elo an den Detail ze deklinéieren. An dat ass eis, mengen ech, gelongen. A mir wäerten also bis zur nächster lafender Natioun am Mee 26, och do an deenen dräi, véier Haaptachsen, déi mer gesot hunn, do och zu engem positive Resultat fir de Patient kommen. Dat si meng ech e puer vun den Haaptachsen, déi mer annoncéiert hunn, déi mer intensiv schaffen. Derniewent dann och d'Steierreform, déi wou mer och quasi fäerdeg si mat de Consultatiounen, soudatt och, ech dervun ausginn, datt an deenen nächste puer Méint och dee Projet de loi mat enger familljefrëndlecher Eenheetssteierklass kann op den Instanzewee goen, wat och eppes ass, wat iwwer zéng Joer an der Diskussioun war. An dës Regierung versprécht, dës Regierung liwwert.
Eng ganz aner Fro, Den Okaju a sengem Rapport, Si fuerderen, datt den Zougang zu de soziale Medien ab 15 Joer misst sinn. Wat ass Är Meenung dozou a misst dat och de Fall hei zu Lëtzebuerg ginn?
Ech si ganz besuergt iwwert deen Iwwerkonsum vu de soziale Medien duerch Jugendlecher a Kanner, an duerfir hunn ech mech och schonn op europäeschem Plang derfir ausgeschwat, datt een do kuckt, wéi ee kann dat regelen. Am ideale Fall ass dat eng europäesch Regelung, a Lëtzebuerg setzt sech derfir an, datt mer eng europäesch Regelung do fannen, Mir sinn awer och der Meenung, datt, wann déi europäesch Regelung bis, loosst mer soen, Mëtt nächst Joer net do ass oder am Laf vum nächste Joer net do ass, oder wa mer gesinn, datt dat ganz schwiereg gëtt, da wäert Lëtzebuerg och eng eege Reglementatioun do an d'A faassen. Mir participéiere ganz aktiv un deenen Diskussiounen op europäeschem Plang. Et ass eis Aufgab als Erwuessener, déi Kanner virun den negative Schied vun enger Iwwerkonsum vu soziale Medien ze schützen. An soss kréie mer ganz vill. Problemer, Problemer vu mentaler Gesondheet herno am Liewen. An ech mengen, duerfir ass et wichteg, do preventiv um richtige Moment ze schaffen. Dat ass eppes, wat mer ganz um Häerz läit als Regierungschef, mä och als Papp.
A falls Lëtzebuerg déi eege Regelung wäert maachen, ab wat fir engem Alter wäert dat da sinn? Dat muss mer dann ënnert deenen zoustännege Ministeren diskutéieren, à la lumière och vun deem, wat am Ausland da gemaach gëtt. Sou, da soen ech Iech Merci fir d'Nolauschteren, wënschen Iech e schéine Weekend a bis deemnächst. Merci.